Zvingakwevera vatenderi venyu mumashure. Vabatsireiwo kukanda pasi zvose zvinoshoresa chitendero. Tipeiwo shungu dzokudanana nekuwirirana pasina mumwe anoti ini chete ndini zvandataura ndizvozvo. Mutibatsirewo kuva namagariro anotisvitsa kuupenyu husingaperi. Amen. Amen.

Anoita zvinhu zvikuru kwose kwose. Ndiye akatisimudzira kubvira pakuberekwa, achitibata namaitiro ake etsitsi. Dai akangotipawo rufaro mumwoyo tive nerugare mumazuva edu muIsraeri uye narinhi narinhi.

Musoro wenhaurwa uchiti kusuma, kusuma. Chikomborero chokuitirwa nyasha nokuwaniswa rugare dai changova nemi chichibva kuna Mwari Baba wedu nokuna Tenzi Jesu Kristu. Ndinotenda Mwari nguva dzose pamusana penyu nokuda kwenyasha dzaMwari dzamakapuwa muna Kristu Jesu, kuti muna zvose makapfumiswa maari, zvokuti munogona kutaura uye munoziva zvose. Uchapupu hwaKristo hwakasimbiswa mamuri zvokuti hapana chipo chozvemweya chamusina pamunenge makamira kuratidzwa pachena kwaTenzi wedu Yesu Kristo. Ndiye achakusibaradzai kusvikira kumagumo Kuti munge musina mhosva pazuva raTenzi wedu Jesu Kristu. Mwari akatendeka ndiye akakukokai kuti muve neruwadzano naMwanakomana wake Jesu Kristu Tenzi wedu.

Mambo ngave nemi. Ngave nemiwo. Inzwai shoko rakanaka rakanyorwa naRuka Musande. Ari parwendo rwokuenda kuJerusaremu, akapfuura napakati peSamariya neGariria. Paakapinda mune mumwe musha, Akasangana navanhu gumi vaiva namaperembudzi vakamira nechekure. Vakadaidzira vachiti, Jesu, ti, Tenzi, tinzwirewo tsitsi. Paakavaona akati kwavari, Endai mundozviratidza kuvapriste. Pavaienda, vakabva vaporeswa. Zvino mumwe chete wavo paakaona kuti arapwa, akadzoka achirumbidza Mwari nezwi riri pamusoro. Akazviwisira pasi pouso, akazviwisira pasi nouso patsoka dzaJesu achimutenda. Zvino murume uyu aiva muSamaria. Jesu akati, Ko vanatswa havasi gumi here? Ko vamwe vapfumbamwe varipi? Hapana kuwanikwa akadzoka kuzorumbidza Mwari kusiya mutorwa uyu oga. Akati kwaari, Chisimuka uende zvako, kutenda kwako kwakuponesa. Shoko rakanaka raTenzi. Zvino tenzi, mungachirega muranda wenyu achienda zvake norugare, nokuti meso angu aona ruponeso rwenyu, rwamakagadzirira marudzi apasi pose. Meso wangu aona ruponeso rwamakagadzirira Zimbabwean Australian Catholic Community. Ndingachienda zvangu norugare. Nhasi uno tinoda kuti makorokoto, makorokoto, makorokoto makuru kuna Baba Confidence Mashosha. Chipo chatapiwa naMwari kuti vave mukati medu vave pakati pedu vatibatire basa rinoeshoremba, basa rinoera, basa rokuva musvitsanisi wedu isu kuna Mwari. Ngatitendei Mwari nechipo chakadaro. Inguva yedu, mukana watinopiwa naMwari savatenderi, vanhu vanofamba vachidzungaira murima, vanhu vanotsvaga chiedza, vanhu vanotsvaka rugare, vanotsvaga pokuzembera, vanotsvakawo muti wokuti tipinde tiwane mumvuri. Chitendero chedu hama dzadiwa chipo chinobva kuna Mwari. Hapana anozvisvitsa kuna Mwari nokwake oga. Chitendero chatiinacho chipo chatinopiwa navabereki vedu. Nhasi uno toda kurangarira nokuremekedza baba naamai Masvosva, baba Chris naAnna, tichitenda Mwari chipo chavakakupai baba Confidence.